Yahşımız, siz nasılsız? Biz de pek sağmız. Haydan kelesiz, işten, evden? İşten.
Bütün kış işledik, şimdik aş pişirecemiz. Aç olğandırsınız?
E, pek aç oldım. Siz? Biz de.
Ya, şimdik.
Ne pişirecekmiz, Asan ağa? Bugün biz pişirecemiz havurma lagman. O, er zamanki evge pişirgen kibi suvlu lagman degil, o, başqa bir lagmanın çeşidi. O nasıl yapıla eken? Başta biz hamur basacamız. Soñ laqşa içün azırlecemiz bu hamurnı. Soñ o azırlıq hamurını çözecemiz, pişirecemiz, yapacamız laqşa. Soñ o laqşanı etnen ve sebzelernen qavuracamız tavağa. Bunıñ içün bizge ne kerek, İsan ağa? Bizge eñ önemli o laqşa. Laqşanı yapmaq içün bizge var un. Var su, var yımırtalar. Soñ biz havurğanda hozu etnen havuracamız, tatlı bibernen, soğannen i sarımsaqnen, ve sarımsaqnen. Kelin usulü olsa başlayıq, biz ne yapayıq? Siz mağa unun alıp beriniz şinçik. Buyurıñız.
Sağ oluñız. Mında bir kilo ğaliba var. Emin bellesem. Siz hamur basacaqsız? E, şunıçün biz birlikte hamur basacamız. Siz baqacaqsıñız ve ögrenecesiz. Bu unun yarısını alarıq.
Lavaşnı çürgendan da almaq mülkün. Ne içün siz özüñiz yapaysıñız? Çünki, tükândan alırsıñ, ne zaman vaqtıñ yoq. Amma eñ lezetli lagman isteseñ, sen kendi elleriñnen lagşa yapması zorundasıñ. Asan ağa, tarif etniz, siz qanda doğduñız? Men Aqmescitte doğdım, Qırımda. Qayda oqudıñız?
Mekteptemi ya da büyük mektepte? Başta mektepte. Mektepte Qırım'ın birinci gimnaziyasında. Nasıl derslerin severdiniz? Matematik sever edim ve tarih. Tarihnıñ nesini sevesiz? Tarihnıñ ocalarnen sporlaşmağa sever edim.
Nasıl mevzuda? Qırımtatarların tarihı içün. Yahşı hamur basmaq içün sizge tomarsız hamur olması lazım. Oğa sizge elek kerek olur, bu unun elekten keçirmek kerek. Bu endi unelengen, onı içün biz hamurnı basma başlacamız. Mında qoşacamız şinçik tuz. Maña bir qaşçıq beriñiz, lütfen.
Buyurıñız.
Ocalarnen nasıl mevzuda tartışa ediñiz?
Ocalarnen qırımtatar tarihın içün tartışa edim. Çünki ocalar sevmegen ediler söyleme ne zamandan, nas vaqıtlardan qırımtatarların dedeleri, Qırımğa başladılar yaşama. Mektepten soñ qayda oqumağa kettiñiz? Mektepten soñ Qırım mimar institutqa oqudım. Anda mimarlıq aqqında Başladım oquma ve qırımtatar mimarlıqın ögrengen edim ve çalışqan edim bu taraftan. Ne içün mimar olmağa istediñiz? Çünki men istedim Qırımın körünüşin degiştirme ve qaytarma eski Qırımın körünüşin. Qırımda şundık ne yerlerde böyle evler bar?
Bazı evleri Bağçasarayda qaldı, pek az evler Yalıboyda qaldı. Çünki. Sovet ükümetiniñ vaqtında bütün bu çamur damlarnı adamlarnıñ evlerinden qaqtılar ve yoq ettiler, yollarnıñ tübüne kömdüler. Siz şimdi ne yapasız? Biz şinçik hamurnı tuttuq ve onı qaldıracamız turmağa ve azçıq damlanmağa. Buzdolabınamı?
Yoq, biz şunçik öyle onı qapatıp, ava onı yellendirmesin, onı qaldırırıq. Bu içine iç un qalmasın dep ve o bütün hamur kibi olsun. Qırımtatar evleri neynen ayırıla? Er Qırım'ın bölümde bütün evler çeş türlü olğan ediler, çünki er yerde iklim çeşit ve Qullanmaq içün malzeme çeş türlü. Universitetini bitirgen soñ ne yaptıñız? Universitetin bitirgen soñ men onı endi Kyivde bitirdim, çünki Qırımdan eki biñ on dörtüncüde köçtüm Kyivge ve mında Ukraina halqın başladıq bizim milliy. aşlarımıznen tanıştırma.
Nasıl yani? Sofra restoran açıp, anda qırımtatar yemeklerini pişirip başladıq, bizge qonaqlarnı çağırıp aş atma. Ne vaqıt açtıñız, zor oldumı? On dörtünci yılda açtıq. İşni sevseñ, iç iş zor olmay. Amma işni sevmeye kerek. Restoran açmaq zor edimi? İşni sevseñ, zor olmay. Amma işni sevmeye kerek. Ya siz neden başladıñız? Başta biz küçük bir tükân, çübürekhane açtıq. Handa misafirler kelip, bizim çübüreklerimizin ve yantıqlarımızın denemege bilgen ediler. Amma soñ bir vaqıt keçip, bizden bir biraz büyükçe handa adamlar çeş türlü aşlarımızın ögrenip aşap ola bilir, öyle bir restoran açtıq. Menünü özüñiz tızdıñızmı? Biz aile olaraq o menünü topladıq, tizdik. Bütün yemeklerimizin asöylerini evde biz pişirgen edik. Tek onı menyuğa qoştıq. Bu nasıl yemekler? Çiy börekler, yantıqlar, şorbalar, sarma, dolma, bütün bizim alışqan yemeklerimizin. Ukrainler sevemi? E, ukrainler pek seve bizim yemeklerimizin ve bizim aşlarımızın. Siz eñ çoq nasıl yemek sevesiz? Menim sevimli yemegim o çiberek. Çünki men balalıqtan, men bellesem, ana sütten soñ çiberek aşama başladım. Ya nasıl çiberekler sevesiz? Eñ sevimli çiberek o etli çiberek. Qozu etinden evde yapılğan kibi çiberektir. Endi bizim hamurımız azır. Biz onı damlanmağa qoyacamız. Maña bir çanaq kerek ve qapatmaq içün bir qapaq ya da biraz küçükçe dam çanaq. Sağ ol, sen de onu kerek qapatma, çünki yerlendirir. Başqa çanaqnen qapatsaq olurmı? Olur, olur, buyur.
Sağ ol. Endi bunı mında öyle qaldırırıq. Şimdi ne yapayıq?
Şimdi endi başqa malzemelerin azırlacamız. Maña bir yifaq tahtaçıq kerek et içün, çünki et, hamur ve yeşilliklerin bir tahtağa kesme olmay, çünki o gigiyenik deyil. Belki biz de bir şey yapayıq? Siz sebzelerin yuvma bilersiz, bir biber, sarı, qırmızı ve sarımsaqın temizleme. Men sarımsaqnı temizlerim. Men sebzelerni yuvarım. Men sebzelerini yudım. Nasıl kesemiz? Aferin. Sen onı temizle, bu sapların kesip çıqar ve yarım onı kes. Sarımsaqın sen bütün qabuğından temizlep bilesiñ ve soğanı da temizle. Men o vaqıtta şinçik bu qozu etini doğracam. Asıl da lagman. Milliy yemegimizmi? Kerçek olsaq, o bizim milliy yemegimiz degil. Amma onı ögrendik sürgünde olğanda, bizim ana-babalarımız, hartanaharbabalarımız Uzbekistanda sürgünde ögrendi. Ya siziñ nasıl, tamırlarıñız haydan? Menim tamırlarım
Qırım'ın yalıboyundan, Aluştadan, Gurzuftan, Demirçiden ve Bağçısaraydan.
Siz şivede laf etesizmi? Elbette, yalıboyun şivesine laf eteyim men, çünki men onı alıştım, balalıqtan tek yalıboyca. Laf etken edim. Çkerçekten men altı yaşqacik iç rus sözlerin bilmegen edim ve laf etip olamaz edim. Yani mektepte ögrediniz rus tilini? Ye, tek mektepte varıp anda ögrendim laf etmeye. Ya şimdi qaç til bilesiz? Şimdi
ukrain tilin, rus tilin, qırımtatar tilin, türk tilin ve ingliş tilin. Türk tilini qaydan ögrendiñiz? Menim çoq aqrabalarım ve alam Türkiyede yaşay. Olarnen laf etkende ögrendim Türkçe. O, çoq qırımtatar tiline beñzey ve Yalıboy şivesine de beñzey pek. Onıñ içün o zor olmaz, olmadı. Türkiyeni sevesizmi? E, Türkiyeni men begeneyim. Anda yahşı adamlar yaşay. Anda pek nezetli yemekler, yemeklerin men seveyim. Onı içün Türkiyeye varma misafirlikke seveyim. Nasıl kesecemiz, men de keseyim? Men şunçik seni ögreterim.
Eki tiş sarımsaq kerek olacaq. Sizin yemek pişirmek kim ögretti? Men evde qartanamnen sevgen edim yantıqlar pişirme, Soñ bazı yemeklerni babam ögretti, bazı yemeklerni özüm ögrendim. Baq, biz öyle parçalayıq onı, böyle uzun-uzun keseyik. Men de kesmey isteyim. Al, tahtanı alıp kel mında, men seni ögreteyim. Baq, olar üç-dört santimetr olaraq kesmek kerek, ep bir olsunlar. Soñ lagmanımız dülber çıqacaq. Al sarı biberin, bu çetlerin. Soğan ne qadar kerek? Soğan bir
baş soğan yeter. İşten ğayrı nenen oğraşasız, Asan ağa? İşten ğayrı,
kerçek aytsam, vaqıt az qal edi. Amma sportqa da yetiştirmek kerek, tillerni ögrenmek kerek. Onıñ içün üç kün. Aftada men til kurslarına varayım, üç, dört kün. Aftada sportqa varayım. Toqtıñız, nasıl tilder? Şinçik ingliz tilini ögreneyim. Ne içün inglizce müim? Çünki çoq pek önemli kitaplar ya da bilgiler tek ingliz tilinde var. Ya da yurt dışı Kitkende, o, çoq oñaytlı ingliz tilin bilseñ, sen bütün adamlarnen serbest laf etip olursıñ. Ya nasıl sportqa qatnaysız? Çapqalayım ve ağır demirlerni kötereyim.
Qorantanıñız barmı? Elbette bar.
Ve küçük oğlum bar. Onı da mında misafirlikke ketirir edim, amma odan. Bizge yardım olıp etmez. Qaç yaşında?
Yedi ayda.
Maşallah!
Oyunlar onen oynaysızmı? Elbette, biz onen davul çalayıq. Rustem Ahaskibinni bileysiz? Ebet.
E, ondan maa eki davulım var, endi bir danesini Emir parladı, amma dan onen çalmaq mülkün. Ve biz, menim qadam da, doğmuş qadam da, onıñ da adı Emir. Onen birlikte biz oynağanda, bizim küçük emirimiz, o oynay. Ne yapamız endi asanağa? Baqıñız, bizim sebzelerimiz azır. Soğanı biz ve sarımsaqnı eñ soñunda kesecemiz, çünki o suvun çıqarsa, soñ lezetsiz olacaq ve bizge keder etecek. Etimiz de azır. Şunıñçün biz hamurımıznı baqacamız.
Buyurıñız, hamur. Hamurımız azırge beñzey, amma dan bir kere biz onı basayıq, çünki hamur ellerin sevey. Ne çoq sen hamurnen işlersiñ, hamur yahşı olur. Nasıl hobileriñiz bar? Men seveyim dan silâhlardan atmağa. Tirge barasızmı? İyi, tirge ya da poligonlarğa varıyıq, çünki men seveyim Uzaq distantsiyalardan öyle küçük şeyçiklerge atma. Avcılıq sevesizmi?
Kerçekten avcılıqnı pek sevmeyim, çünki ayvanlarnı acıyım. Doğru, biz de acıyımız. Endi ne yapamız, Asan ağa?
Hamırımız endi yane-yane azır olacaq. Biz onı dan bir on daqağa Damlanmağa qoyayıq ve suun azırlecemiz. Nasıl su?
Lavaşa pişirmek içün. Hamurımız ğaliba azırdır. Ve azır. Şunçık onı kesecemiz ve lavaşa içün azırlıq yapacamız. Lavaşa çoq kerekmi? Bizge bu hamurdan lavaşa yeter. Böyle-böyle keseyik onı ve başlacamız onı açmağa.
Soñra pişirecemiz qazanda, e? O aqçanı çozğan soñ, soñ pişirecemiz. Olar bir-bir olması kerektir. Lagmanı ne vaqıt pişireler, ne vaqıt aşaylar? Sabahtan ğayrı lagman er zaman mülkün. Öğlege de mülkün, aqşamğa da mülkün. Gece de mülkün aşama pek aç olsañ, töşekten turıp, buzdolapqa barıp, açıp aşama mülkün. Siz öyle yapasıñızmı? Ya siz körmeysizmi?
Köremiz.
Men de yapmağa isteyim. Ot olmasa mına.
Men de.
Sen de a otaqta çıqıt alıp, Mına, men saña da bir laqşanı bereyim. Öyle uzun-uzun, ince bir-bir sualçan olacaq. Asanıq asızını bu ayatta ne quvandıra? Menim bu ayatta menim ailem quvandıray, menim oğlum quvandıray. ve neezzetli yemekler pişirmek ve adamlarnı aşatmaq, o da menim pek quandıray. Ya hayallarıñız barmı? Elbette var.
Pek hayal eteyim, bir kün oğlumı alıp, Qırımğa ketirip, Qırımı kösterme ve bizim bütün ailenen Tanıttırma. Şunıcık biz ay çiçek yağını alıp, bu hamur hurumasın ve yahşı-yahşı çozulmaq içün yağnen biz onı yapayıq. Ne içün mende olmay? A sen yağ qoştunmı? Yoq. Mına yağ kerek qoşma. Azçıq yağ, ellerniñ şunıcık yağçı olur.
Soñ ne yapayım endi? Endi bule-bule unzunlaştır bu laqşanı. Qalın olmazmı? Soñ biz onıdan çözecemiz, onı içün sen qulaq asma, yap işini. Ne qadar uzun kerek? Bir kilometr, eki kilometr? O laqşamız. Qırımğa yetiştirmek kerektir. Eki biñ kilometr? Öyle, öyle uzun laqça yapacamız. O, yırtıldı. Amma laqçalarımız yahşı oldı. Endi maña bir çanaq alıp beriñiz, lütfen. Buyurıñız. Sağ oluñız. Endik biz onı bul aqçalarında damlanmağa qaldıracamız.
Laqçalarımız azır, e? Mine, baq, kördiñiz, laqçalarımız damlandı, özüne keldi, endi onı çözüp bizge qolay olur. Ne yapamız?
Şunıñçik onı birer-birer başlacamız çözmege ve azırlama. Çözülüşi.
Ustalıq kerek, e, bunıñ içün? Bunıñ içün pek ustalıq kerek ki, bu işlerni yapaylar adamlar, kimin qan damarlarına, qanıñ yerine lagman suvu aqay. Sizde aqamı?
Bilmem, lagmanıñ ya da çüberekniñ suvu, amma bir suvu aqay. Böyle balaban-balaban suvğa atacamız. Biz onudan çözecemiz bundan soñ. Siz suvunı baqıñız, tuzlañız. Onı kerek yahşı etip tuzlama, çünki laqşa tuzlu suvçe qaynama. Ne qadar tuz qoyayım? Birer çay qaşıq qoy, soñ onı denerik ve baqarıq, yetermi bizge ya da yoq. Qarıştırmağa kerektir. Siz öyle usta yapasız, Asan ağa? Evdemi siz yemek pişiresiz?
Men seveyim yemek pişirme. Çoq men evde yemek pişireyim, amma menim apayım da yemekler pişire. Laqçalarnı, bütün laqçalarnı toplacamız şinçik. Bu yırtılğan parçaların ayrı-ayrı. Qoyayıq. Biraz qarıştı. Siz maña yardım etmediñiz de. Siz istemediñiz de. Ya siziñ qan damarlarıñızda lagman suvu aqaymı?
Bilmeyim.
Belkim aqay.
Lagmanımız nezetli olsa, bütün bu taqımnıñ qan damarlarına lagman suvu bar.

Keçün birer-birer atasız. Episini atmaq mümkün degilmi? Qalğanını
epsin birlikte qoyarıq. Amma mında suvumız çoq degil, onı içün yapışmasın dep, epsini birlikte atmayıq. Siz restoranda da özüniz yemek pişiresiz? Kerek olsa, yemek pişirip olurım. Amma maña başqa da çoq önemli işlerim bar. Bunda anda birlikte yapayıq. Ve bitireyik bu laqşa işnimizni. Bundan soñ ne yapacaqmız? Bundan soñ biz başlacamız qavurma laqmanı qavurmağa. Endi ne yapamız, Asan ağa? Endi
laqmanı baharatlalamaq içün azırlıqtan soñ omlet yapacamız. Omlet içün eki yumurta alayıq.
Sut kerek, em? Ve
azçıq süt de qoyayıq.
Ya tuz. Tuznen biber. Qana tuzumuz. Siz tuzdan qorqaysız da.
Biber.
O qırmızı biber. Azçıq qoyarıq onı ve qara biber. Yeter bellesem. Maña bir çatalçıq berçi.
Buyurıñız. Tavanı bereyim? Eñ küçük tavanı ver maña.

Bu asıl uzun pişken yemek, e? E, o vaqtımız olmasa, olmaz. Amma sen tükândan maharniya alsañ, ola bilir. Eñ zor mında maharniya yapmaq, lagmanı çözmek. Amma öyle daa, lezetli. Elbette, çünki bu kerçek lagman olacaq. Endi tez-tez omletni qavurayıq.
Omlet çoq pişemi? Bir-eki daqiqa yeter. Çevireceksiz, em? Ye, şimdiçik çevireceğimiz onı. Omletni sabah da aşamağa mülkün, em? E, çünki omlet sabahtan pek öyle yahşı ve qolay aştır.
Siz saba ne aşaysız? Sabah men ya da yımırta havurayım, ya da irimçik aşayım. Omletimiz azır. Bir dük ber. Elbette, tazeçik.
Endi bularnı epsini havuracaqmızmı? Ee, şunçik biz havuracamız soğanın, sarımsaqnen, soñ etni qoyarıq.

Kelgen kerek, çünki şekerleri qaverengiçley ve yahşı damın verey. Mına, köreysiñiz, yağın pek qızdırmaq kerek, o endi bizge qızdı. Endi başlayıq soğanı qavurma. Soğanlarımız endi azar-azar qave rengi oluy. Endi sarımsaqnı qoşayıq.
Etni qavraycağıñız dediñiz? Endi etni de qoşacağımız. Mıtlaqa qozu eti kerek ola?
Eñ yahşısı o qozu eti, çünki o eñ faydalı ve eñ nezetli. Amma qozu eti olmasa, mülküm dana etinden de qavurma ya da tavuq etinden, amma o endi kerçek lagman olmaz. Dana etinden ya da qozu etinden kerek lagman qavurma. Baqıñız, etimiz qavurıla, endi kerek çabik-çabik tomat sousını qoyma. Eki çay qaşığı bizge yeter. Ve tomat sousınen biraz qavurma. Soñ qoşayımız baharatlarnı, qarabiber. Anis, o da pek önemli laqmanda. Soya sousını qoşayıq, o da kerçek laqmanğa kerektir. O özü öyle yahşı soya damını verecek. Endi biberlerini qoşayıq. Siz biber seveysizmi? Ebet.
Qırmızı ya da sarı? Sarı.
Ekisini de seveyim. Siz de hoşuñız.
Ee, maşallah. Çeşit türlü renkli biberler o da lagmanımız dülber olsun. Amma biberlerin pek havurmağa kerekmey. Çünki olar Lagman azır olğanda çıtır-çıtır olması kerek. Şeker barmı bizge? Ebet, bar.
Lütfen beriñiz maña. Nege şeker kerek, tatlı olmasın? Şeker bizge kerek, çünki biz mında pomidor qoştıq. Pomidor ekşilik verey. Bu ekşilikin bozmaq içün bizge şeker kerek. Biz bişinçik biber qoştuq, amma tuz qoşmadıq. Onı içün o tuzsuz ola bilir. Onı içün daa biraz tuz qoşayıq. Ve eñ önemli endi laqşanı Qoşacamız, qızlar. Nasıl bildiler? Elbette.
Yanas nezetli olacaq. Böyle tıvıda ne qadar pişecek? Bir beş daqqa yeter. Omletimiz azır. Lagmanımız qavuruldı. Kerçekten qavurma lagmanımız oldı. Qırım talağa. Endi bu tabaqqa lagmanımızın çıqarıq.
Bu ile nezetli ğaliba. Pek nezetli, şunçik denecemiz onı. Kerçek lagmanımız çıqtı. Endi omletni baharatlayıq böyle lagmanımızın.

Ve aydı aşıñız, baqıñız.
Mmm, öyle lezetli oldu. Kerçek mi?
Ebet.
Pek acı degil mi saña? Acı. Acı degil, da?
Yoq, pek acı degil. Ondan bizge böyle baharatlar. Acı bir sous bar, o da laqmanınğa yahşı oluy. Daa acı olsun dep. Ebette.
Asan ağa, seyircilerimizge ne tavsiye etersiñiz? Bütün seyircilerimizge sağlıq, selâmetlik, niyetler qabul olsun, istekleriñiz yerli yerine kelsin ve er kün bir lezetli aş pişiriñiz ve aşañız. Çoq sağ oluñız. Çoq sağ oluñız.
Alla razı olsun.
Aç oldum programması soñuna keldi. Studiyamızda Asan ağa Bujurov oldu.